Кәрим Тинчурин театры тамашачыларга премьера тәкъдим итергә җыена. Атаклы композиторыбыз Салих Сайдашевка багышланган спектакль «Лабирит» жанрында булачак. Үзенчәлекле премьера турында без студиябезнең кунагы, Тинчурин театры артисты Илфак Хафизов белән сөйләшербез. Хәерле көн, Илфак, исәнмесез? Исәнмесез, хәерле көннәр.
Фойеда күрсәткән тамашагызны күрдек. Әйе. Эмерсив спектакльне нәрсә икәнен аңлыйбыз. Ә менә лабиринт спектакль тәкъдим итергә җыенасыз. Бу нинди жанр, бу нинди форма? Бу безнең өчен, безнең театр өчен бик э, яңа форма. Эшләнмәгән. Э, Беренче тапкыр эшләп каравыбыз. Э, Татарстанда да андый спектакльләрне мин белгәнемчә юк әлегә. Бу беренче адымыбыз. Ләкин спектакль Лабиринт дигән төшенчә инде бар. Мәсәлән, хәзер интернет дөньясында яшибез без. Э, андый спектакльләр, мәсәлән, Мәскәүдә дә куелган. Э, бар, мәсәлән, Шекспир Лабиринт дигән театр нации куйган. Алар да, мәсәлән, бездә бераз гына ошакшылык бар, ләкин безнеке барыбер үзгә. Э, безнең нәрсәдән гыйбарәт? Ул театрның кеше йөрмәгән, кеше күрмәгән җирләрендә төрле вакыйгаларга очрау. Ә иң мөһиме ул вакыйгалар безнең Сәйдәш белән бәйле. Бөек композиторыбыз белән. Ә, Әйтик, кешеләр бит инде фойеда утырып карадылар, ә, сәхнәне карадылар, сәхнәдә утырып ә, безнең теге сәхнә кырында кесә бар бит, шунда да караган спектакльләр булды, әйтик, кояш төшмәгән җирдә. Ә монда инде безнең сәхнә арты, безнең коридорларда, фойеларда, баскычларда, менә керә торган баскычларда да

Бу елның ничәнче премьерасы?
Бик матур, бик үзенчәлекле сорау. Һәм инде тамашачылардан без җаваплар көтеп калабыз. Тапшыру барышында һәм шулай ук тапшыру тәмамланганнан соң бер сәгатьтә без дөрес җавапны көтәбез. Шунсы кызыклы, менә катнашучылар э, афишага күз салсак, артистлар шул кадәр күп, Катнашучылар саны хәтта тамашачыларга карый да күбрәк, ә тамашачылар саны чикләнгән икән. Шулай, тамашачы нибары әлеге, бүгенге мохит белән унбиш кеше генә кабул итәбез. Ләкин тора-бара, бәлкем, артып китәр, заманалар үзгәргәч дип әйтик. Ни өчен? Чөнки өйрәнгәнбез, залда өч йөздән, дүрт йөздән артык урындык бар, ә монда йөргәндә ул кадәр үк урындыклар юк. Шуңа күрә кешеләрнең санын чикләргә булдык. Шул ук Бәләкәй генә бер бүлмәдә булган вакыйгаларны күрер өчен анда бөтенесен дә тутлы кеше, мәсәлән, йөзләгән кеше сыйдырып булмый, ни кызганыч. Ләкин ул унбиш кеше бөтен спектакльнең эченә кереп китеп, андагы теге ниндидер сүз ишетү, ерактан бию карау гына түгел, ә менә артистны якыннан, менә сезнең белән безнең кебек күреп, тоеп, аның хәтта исен сизеп, бөтен мөхитенә чумып карар Күпмедер дәрәҗәдә интерактив формасында гына килеп чыга инде бу. Килеп чыга. Чөнки, мәсәлән, минем сәхнәдә мин хәтта тамашачы белән үзе белән аралашкан кебек булам дип әйтик әле. Бөтенесен дә ачып бетерсәк, сер калмас. Пьеса авторлары Луиза Янсуар һәм Резда Гарипова инде шагыйрә автор булгач, соавтор булгач, димәк, спектакль шигъри формада бара. Төрле яклары бар. Дөресен әйткәндә, бар шигырь юллары белән язылган шигыри өлешләр, бар әңгәмә өлешләре һәм ул әңгәмә өлешендә дә, беләсезме, без бит инде ияләшкән теге, ничек хәлләрең дип, әзрәк сөйләшкәндә су кушып, гади сүзләр кушарга. Ә монда һәрбер сүз астында ничектер вагон-вагон уйлар. Вагоновның хәр бер сүз мәгънәле булып чыга. Әйе, хәр бер сүз мәгънәле һәм аларны әйткәндә дә әле без шул кадәр русча әйткәндә подтекст белән әйтәбез, анда теге тамашачы килеп карагачтан да уйланырга җирлек күп булачак. Әйе. Әйдәгез, менә бездә бер өзек бар, шул шигъри юлларны тыңлап китик әле. Кайттым.
Әллә киттем. Еллар төркем-төркем. Узган әллә кая, никтер, аяк тая. Бу бозлар да тоташ. Кемдер сиңа охшаш. Елмаеп кул бирә. Саумы, Салих, дия. Мин бар идем. җирдә. Мин бар идем синдә. Без бар идек. Дәшим курыкмыйча кемгә.
Без дәвам итәбез. Спектакльдә бер юлы Сәйдәш ролен берничә актер башкара. Моның сере бармы, Илфак?
Сере бар. Сез инде беренче серен шишкәнсез икән, биш икәнен дә белгәнсез икән. Э, бар, чөнки э, бу спектакльдә Сәйдәшнең иҗатын миңа калса, Сәйдәшнең э, тормышын бер генә кешегә, бер генә кысага салып булмый торгандыр. Шуңа күрә инде моны режиссер да, язучы, драматург дип инде Луиза Янсуар белән Резеда Ириковна, алар инде шундый формага китергәннәр. Әлбәттә, теге Нәрсә эшлиләр ул биш сәйдәш, аларның бер-берсе белән очрашалармы, юкмы икән, әйтәсе килми, чөнки серләр ачылып бетәр кебек. Ә ләкин һәрберсе үз урынында һәм һәрберсе тирән мәгънәгә ия.
Сез үзегез Кәрим Тинчурин ролен башкарасыз. Әйе.
Ролегезне яратып өлгердегезме? Кайсы яклар өчен? Аның өстендә ничек эшләдегез? Рольне яратмый мөмкин түгел, бигрәк тә Тинчуринны. Чөнки бик шәхес, бик зур шәхес татар дөньясы өчен. Шул ук әле анда Тинчуринның гына түгел, Тинчуринның Сәйдәшкә булган мөнәсәбәтен дә ачу, чөнки без инде аның пьесаларыннан ачып килдек, ә монда нәкъ менә бу Сәйдәш белән булган проблемаларны, аның аңа карата фикерләрен ачу өчен миңа нибары, ни кызганыч, Бер шигырь бирелгән. Ләкин шунда барысын да ачып бетерергә кирәк. Менә шул шигырьнең һәрбер сүзендә әйткәнемчә, казыну, аны төрле яклап ачу һәм инде менә бөтен ачканның 100 процентын барыбер алар кыскарачаклар, чөнки аның барысын да биреп бетереп булмый. Менә шушы бирү теләге миңа бик кызыклы булды. Чөнки бу эш үзенә күрә безнең тарихта булмаган. моңа кадәр һәм инде бәлкем киләчәктә булыр, ләкин шунлы ягы белән кызыклы да. Ә үзе спектакль тарихи вакыйгаларга нигезләнеп эшләнгәнме? Э, беләсезме, ул бик күп символларга бай һәм ул символларда тарихи вакыйгалар э, урын алган. Урын алган, әйе.
Чөнки теге бу уйдырма гына түгел.
Тамашачыларга әйтеп китик инде тагын бер кат, кайсы көннәрдә премьераларга көтеп була аларны? Премьералар башына инде иртәгәдән, ягъни 16 сы, аннан соң 17 се һәм 18 нче декабрьдә безнең Тинчурин театрында көнгә өч тапкыр булачак, чөнки 15 кенә кеше булгачтын, теләүчеләр күп һәм инде, мәсәлән, беренчесе аның сәгать бердә башланса, икенчесе кичке дүрттә, Өченчесе инде безнең җиденче яртыда булачак. Һәм инде спектакльнең менә теге кабатлануы ул һәр көн дәвам итәчәк. Ягъни өч көн премьерада без тугыз спектакль уйнарга җитешербез дип ышанабыз. Ә без моңа бернинди дә шигебез юк. Сезгә уңышлар телибез һәм инде, әлбәттә, әлеге спектакль театр афишасында лаеклы урын алып торсын иде дигән теләктә калабыз. Рәхмәт. Бүгенге көнегезне безнең белән башлаганыгыз өчен бик зур рәхмәт сезгә. Сезгә рәхмәт.